Аркадий дораба. Дораба. Эн кырдьык эксперткын да? Кырдьык экспертпин. Кэпсээрэ, бэйэн олоххун эксперт быһыытынан буоларгар хайдах суоллара ааһан кэллин? Это жигар мен риэлторскай была экспертный по недвижимости. Риэлторскай эйгеҕэ кэлбитим диэн ин өр суол баран кэлбитим. Риэлторскайынан дьарыктаммытым диэн Мин түргэнник хаччаланахпын баҕарар этим. Онно именно риэлторскайга киһи түргэнник хачча оҥоруон сөбү диэн көрдүм. Ол иннэ араас эйгэнэн дьарыктана сылдьыбытым предпринимательскай. Биир кэмҥэ мороженое тылы сылдьыбытым. Москваттан маннык туох ылбытым. Морозильник батарейынан барар, аккумуляторынан. Уонна Кытайтан бараммын, рикша билисиэт ылан бараммын, манна ровно дети азия буолбута.

пятый айфон баһылаата чэпчэки санаалабын диэмин икки үс тыһынчы эппитим уонна сайтым сабыллан булбата онто онно кыдьамын кэргеннэммитим басты кэргеним аны кини хаайан туохха предпринимательскай деятельнэһэн дьарыктанан бүттэн

Төрүттээхпин диэххэ дуу. Тыы, хата илдьит. Онно төрөөбүтүм, оскуоланан бүтэрбитим. Мин эспэххэ хиждым. Чөбө дьоннордорула. Тейчи ди, ол иһи махадара тутуллотах, полишө бай. Суола куһаҕа. Аха, суола куһаҕан, бадаранга батыллыбытым аҕай. Тиэс айкын тиийбэт тырахтырган. Биһиги мэҥэлэр били убайбыт Уйбаан Армянцев Кохан болбута эрээри төлкө түмсүү халаяччыта, олус күүскэ бастыбыт, наставникпыт, активист, общественник. Ол кини тоҕус хонугар бара хажыппыт.

Онтон ол ол иһин хардары били хаҥа төрт чугасым баһараахтым уонна бэйэм историяны сөбүлээн ааҕардым. Оны историк буолахпын хаме хачча баҕарбатаҕым. Учуталдан да диэмин. Онтон адвокат буолахпын ханнар алахан компания еще юрист буоламын. Үлэлием диэмин ол юридическай киир хатаабытым. Онно били ИГР ровно киирбитим. Саҥаны бастык экспериментальный кэтээччи төккө.

сүнньүн тоһуппутум. Сүнньүн тоһутаммын полный паралич буоламмын манна санавиацияны кэлэммин короче то уже туохуох диэбиттэр эйиэхэ шанс хаамар быраастар ону хайдара киһи биле маннык физически мин хаятагам дии эчэйдагам ну психологически мин хайдара биле ылымматагам мин обычно илии тостор дион оһон баран киһи туран баран хаалар ол курдук эми бэйэбэр санаа күүһэ санаабар оннук этэ холобур мин ничего эһим бүт туруом диэммин бэйэбэр оннук турақ ханаалаах этим оннук турақ ханаалаах манна үс ый ыппытым балыһаҕа республиканскайга станнерохирургия ыппытым оттон неврология онтон күһүн дойдуга тахсыбытым это первого июля этэ вот айын бастыы күнүгэр

сараам түһэм ыһыктынан ыһыппытым вообще дьарыктаммат да буолбутум хайаабат да буолбутум ыһыппытым онтон ийэм наһаа хайыр этэ biz все-таки почти соҕотох оҕоһун эп улахан эдьиийдээхпин тоҕус сылаҕа баран соҕотох улааттаҕым дии аны дьонум хаастаахтар аны ийэм бile наһаа каһаллар это аһанар это бile все-таки соҕотох буола буоллаҕым ытыыр саҥуур буолан хайдара Оттон бэйэбэр санаа киирбитэ мин бу дьоммун ким иитиэй диэн. Ол онтон хайдара били күүс ылан диэбит курдук бэйэбин илиибэр ылынаммын дьарыктанан барбыта эми. Э онно туох харба журнал биэрбиттэр эһэт миэхэ. Ким онно дикуль баар этэ. Дикур диэн циркач, урут булаан эти циркаттан цирка аһдьан эмиэ позвоночный тоһутан сыппыт. Ону кэннэ вообще аджаммыт. Но кини туран бэйэтэ биин центрдаах Москва реабилитационный дикуль центр. Маны мастан им баалары дикуль диэн. Стереотип бо бо бо. Ол иһин ол аата все-таки бу дойдуга медицинаттан күстээх туох эрэ баар эбит диэммин өйдөөмүн психологияны үчүйдүк ааҕан барбытым психологияны ааҕаммын оннук историялары көдьөөн барбытым эмиэ оннук били медицина аккаастаммыт дьоно үчүгэй буолуо оказывается элбэх бара ол аны биһиэхэ интернет иннибит источник буох вообще whatsapp хоох аны дьонтон истиһэн ин диэби курдук маннык истэн хайаан оказывается туох эрэ баар эбит дьоннор өлөҕүн ин диэбиттэрин кэннэ тураннар били ирак болбуччуннар үтүөрэллэр Омук случайдар баалар ол аата туох эрэ күүс баар буолан кинилэр үчүгэй буолалар диэн мен ону интириэһиргээмин ити эзотерика психология түнүөрэтэн барбытым ити түн күүскө үөрэппитим уонна ити онтон уже арий баттах кэлэмин икки сылбар ити тыһынча аҕыс сыллаахха үс үс сылынан эбит аҕыс сыллаахха уже бэттэх кэлэмин үөрэххэ туттарса киирбитим манна иккистээн ол юридическайга киирбитим

Туу эдьиим туох манна лицей бар диэбитин бэриттэр гені. Лицей центр эти сэргэлээххэ бар. Именно бэриттер. Кстати, учеба туох лицейха, блин лицей буолбута. Урут училище таха. Оны те хорохчонна билбет буолар олорны киллербеттер. Оны оҕо учеба адаптация барар. Эти ГИБДД аттынан ееханан арбан. О, Среднеарабское шоссе, это ботаническое сад аттынан бар. Еще баһыга турар. Ол онна киирэн мин мында профессиялары көрбүт. Там обувщик, растеновод, бухгалтер где-то бар. Меха бумажный үле диэн бухгалтер киирбитим. Онно киирэммин тугу хайаабытым билин билик буолама ыртык комплекстанар буолбутум били сүүрэ көтө сылдьар спортсмен болесин сборныйга киирэн сырданна онтон билин билик буолама бэйэм хаддара ущербна курдук санна буолбут все таки били сүүрэ көтө сылдьан эмискэ минники билик болан хааллаха киһи адьахай тостор эбит анааллара

били барин билиттер дуа ди илиите атаҕа оһуохтар көрбөттөр истибэттэр уонна дьоллох бат кула ону хадда эрэ все-таки олох манан бүппэт эбиттиэ мин мин маннык түмүккэ кэлбитим уонна бэйэбэр хаддар уверенность киирбитэ ол онно саджаммын били эмиэ урукку туохпар түһэммин общественныһынан дьарыктанаммын били конференц конференция э, конференция

сүдүрлээппит уонна ровно олоһоона ким ити общество инвалидов республиканскай председателинэн хаалбыта онно миигин туруорбуттара это кандидатынан эн тур диэн кимнээх душкевичтаах поддержкалааннар агитациялаан уонна ол лицейдер душкевичтаах феникс уонна ми общественная организация

Ити туох төһө кэнники өссө тэриллибитин билбэппин эрээри, Вералыын былаба быйыл мобилизацияҕа, Москваҕа, постпредствоҕа бэмми көмөлөһө өтөр деволонтердуу сылдьыбыта. Онно көрсөн кэсиэппиппит. Аха, ону наһаа үчүгдүк саныыр биле оҕолорбут бары улаатан хааллар били хата мунньахха баара эбити эн робин ханаттын били киһи периодка олоххо туху умнуллар баайы эбити маннык кэпсэтиигэ киһи били маннык өйдөөн кэллэҕин эмоциональный этэннэҕин диэн эмоциональный этэннэҕин гын а так вераҕа ханныктык үллээбиттэр это кине били уола проблемалаах була а так онно это били туох лицейге өрін хаджан туох били дьон сыһыаныттан эн бэйэҕин имбэдик курдук ханынар була на самом деле хор мен бу бэрднэстээхпин нааны манык

үлэлээн киирэн бараҕын диэбит курдук. Били эн аҕалбыт опытын, багаж знаний, меня, командан диэбит курдук. Онно быстрее били результат кэлэр. Биир суолунан барар. Бо, бо. Просто хана билистибит диэбит курдук били. Төрүүрбүтүгэр давай онугун, манагын диэн охоттаама ыппыт курдуктар. Оттон дьэ кэлэн көстөн баран, чэ, хайыстын, оҥордун да сылдын, аа чэ давай диэбит курдук. Бүгүҥҥү кэпсэтиибит оннук курдук диэхэ. Ити чаагар була билемин аскыме этен баһалаахты биле атын дьоннор холор өйдөөбөттөр дьэ олох тоҕо эрэ мин бастаан били кыра дьоммун бары эн курдук токкуйдуур курдук бо бо бо на самом деле оннук буолбатахпыт да бара аллаһынан токкуйдуур аны холор үлэтэ чааһа гынан холоран ыртык үлүһүйэн үлэлиир анттар баа тоҕор үлэлээбэттэр даже те биле үлэһиттэрин нанимайдыга онно уже биле токкуйдуугун тоҕо оннуктары диэн онну кэлбе вопроска ири киһанна кэлиэхтээх туу иди бэйэтэ

Атын дьону кытта холоро даже сааһынан кыра буолуон сөп баҕар кырдьаҕас буолуон ама олох ыныртык өйдөһөҕүн ол иһин киһи сааһа диэн маннык биологическай сааһа диэн атын атын атын эбиттиир Онно били духовный сааһын эмиэ Эмиэ атын. Ол эн хаһыс олоххор олоргуттан тутулуктаах. Бүгүн чоннор бааллара биле оннук эн хаһыс эр олоххор олороҕун ин диэккун. Кырдьык олор эппит чоннорун

да он үскэ да жүдээппинэ Анна били общественный дьарыктан хадьаммын киниэхэ туора ролик социальный били босхо кэпсэтэ кэлбитим маннык кэпсэтиэххэ хайыха диэминана ону олорон баран истэн баран ыйыппыта Аркадиан үлэлиигин да диэбитэ общественныһын таһынан типа хантан хаччынан Минте минник ыйталлар. Ону улаана

Түбэһэн дьиэлээххин, уоттааххын, семьялааххын өйөөбүт ана оһох, квартира снимайдан олорон кэргэним оҕоҥ оһох диэтэ аны доруобуйан эмэ мөлтөх баһылаах диэтэ көрдөҕө дии доҕорунаан киирбиппин там дьэ короче мин беритнестээхпин толтаан олорон Аркадиан бастан бэһэр көмөспөккүн дуу диэтэ

эн уже бэйэн көмүрүөххүн сөп бэйэн харчы биэриэххин сөп но бастаан эн кыаххынан маннык барыаххын наада диэн холоро бастаан бэйатаххар турдаххына эн чугас дьоҥҥор ийэҕэр аҕаҕар убайгар эдьиийдэргэр оҕолоргор кэргэҥҥэр да онтон уже кыахтаах булах аймахтаргар чугас дьоҥҥор доҕотторгор дэриэбинэҕэр, улуускар, республикаҕар аан дойдуга көмөлөһөр кыахтаах. Ол иһин ити баай дьонун ити туох ба оҥороллор диспонсорскай это Африкаҕа бараннар хайыллар это кыаххынан былаат бэйэҥ кыаххынан инник диэбитигэр ынырыктык толкуйга түстүм һэ ол күн олох утуйбатым даҕаны Ол хотя хөпкө төрөбүт диэммин резко общественнай дьарыктанан бүтэн хаалла. Уонна предпринимательство өттө Ол мороженое бүтту или туга эрэ баарыт бастыгы тугуй? Онна бастыгы Кредит ылбытын дуу? О бастыгы манна үла үлаға келбедин хэ. Тоқа билерді истенге заведующий магазине кылбыта. Айттал комендовичка федерация биллиардного спорта. О, она имеет еще ба көрүүләх киһитэ. общественноһы маннык предпринимательство кытта холбоотоҕо ини федерацияны сайыннаран бээтиэр клиеннэрэ элбэтэр булар уонна биллиардын остуолларын атылыр булар ну элбэҕи эмиэ кэпсээн үөрэтэр миэхэ холоро до сих пор наставник курдук улаастыыбын кэпсэтэбит ол онно сылдьаммын били биллиардный столлара состоятельный дьоннор ололлор бу мин урут бай дьоннор олох маннык хайда эрэ

Онно булаҕына бары дохуоттаах баалаттар ыйга там мөлүйүөннээн үстүүтүн түмэринэн мин онно хлород сүүс тыһыынча миэхэ ынырык элбэх курдук бай курдук сананан тиийбите кыстаах байки гынан ону оказывается бэйэм туох байки эппиния хау хаччыта чумол курдук хананным бэйэм онна биле туох лучше бile күүстээхтэр быстрые лучше мөлтөх буолбутун ордук эбит чем күүстээх баһамы мөлтөхтөрү кытта сылдьар дии потому что эн маны талаһаҕын була эмир олор курдук буолаһытыыр окружение ныктык билээдир оле мен эмеске биле ол кэнниттэн дохуотум улааппыта онтон ол үлэлиһи жамын биле агентство ариамамын

Ээ да? Кырдьаҕас дьоннор агентстволаахтар былаанын. Эдэрдэр аҕайахтар этэ. Аҕайахтар этэ диye. Конкуренция хоһ былаанын. Ол иһин мин киирэрбэр чэпчэки этэ. Онно түргэн маатыкарыйа охсубун. Реклама оҥоробун. Уонна ити икки тыһыынча түөрт, уон бес, уон алта аһылар, уон хатта аһылардаах олох күс көрүлээх. Онно аҕа ончу үлэһиттээх этим, үс массыыналаах этим служебнай.

үһүс бүтаары ылаах жуутум биир саҥа атын массыына ылым вот ол онно күүскэ үлэлээммит хаддар онно ыныр комбициялаах этим ха ол федеральная компания буолуохтаахпыт это жилары кытта конкуренциялаахтаахпыт дидибин үлэлээппит ол үлэлээн марамыт уон алта халлаахха үһүс месте опыт Россияҕа. Ну, это баһаарлар кине. Ити Сбербанк, о, Сбербанк, среди партнера Сбербанк кэлен. Э, биле көрөллө була хас киһине албыкыты. Хазыяска ипотека. Ол 2016 алга биһи дәреттебит 2009 ипотека быдалыр. Ол аты хүббе бес бырыһы республика объемыттан көр. Хүббе бес бырыһы бартан алыр. Вообще bu очередь күммеш исти заявка итер. Оны холобура туга тох тиханайган Аҕылын киһини руководей гынарга секрета, например, тугунан туппугун үс ча качество эн бэйэн качествон ол аҕаһын киһи эн тула туох качестволааҕын иһин эн тула мустубуттара болуо диһаныгын холобура токуйдуоххара киниттэн ыйдырка ата мин мин бэйэн токкуйбуна миэхэ куһаҕана диэн система хоҕата чисто личный бэйэн маннык

О, ону ситиһэргэ били онуга барытын туппутум хайырбахпытын. Соответственно, оннук кынаммын били күүстээх дьоннор хаалалар. Бот, бот. Амбициялаах, эмиэ бэйэм курдук амбициялаах, улахан сыаллаах, элбэх ачча өрүөн баҕарар. Ол оннук үлэлээммит түргэн ваата көлөйөн сайдыыппыт, сайдыыппыт, сайдыыппыт. Оттон билигин Онтон булаана били компания улаатан баран испит да уже уһунча

Ол иһин хас обучение кэнниттэн бары үлэһиттэрим, блин, эмиэ тугуру уларытар Улаатан хас обучение кэнниттэн кэлэммин хассын маннык үлэлиибит көрдүм. Бырыһыҥҥыт бачча болар, бачча болар. Оны эмиэ тулуйбаккар уурайан иһэллэр. Уларыйыыга эмиэ стабильность сох болар. Уверенносттар хох булар. Аркадий баасын настроение

үс-төрт квартира тиийбиппит холобура переулкаҥа дьарыктана уже дьиэлээхпин уоттаахпын типа барыта баар доросову кытта спокойно көсүөххин хапуоллаа диэ диэбу курдук уже бля бастыгы турабы салгын предпринимательдык топора россияга членнен ким онно ти улахан предприниматель барабаллар манна ти улахан үрэхтерге хажаман эме манна улахан тэрилтэлэр дириэктэрдэрин кытта билсээбин. Уже мин бэйэм биле пределбын ситэн хаалбыт. Хайдыы тохтан қалар дьэ. Сайдыы тохтан хаалыһа. Оны вовремя баран қалыктаха. Мен Москваға. Мен барбакка мана халан қаламын. Уже деградация бара. Деградация. Уже дальше расти некуда. Атын направлениен барахатаабытым строительство өттүн, ремонт өттүн.

тугум амбициям түһэн хаалар уже федеральная компания буолбатах уже хотя стабильность курдук ону иник буолар эбит итинник вообще үөрэхтэргэ таха даже кэпсиилэр деп бизнес молода семья хавыллыбыта бітті вот ол курдук ба бес сылынан маны предпринимательге выгорание болар предприниматель үлэһит киһи бола бээтэ үлэлиир хайы

үлэ үгэнэ саддатар дьэһэҥэ үлүләллэ онна кэлин дьэһэҕэр уже дөспөп болон хаалбыт тарахсыыппыт онтон ол мин үлэбинэн олордоҕум олор үс сыла бөлөөнө олор онтон майан хаалабын ол сыдьаммын бу кэргэммин көрсөбүн Онно дьахараҕа убайын көрөр энергия ол энтузиазм баҕа фантазия ол романтик романтический букетный период колох маннык кинех кинех хаатар туох баар кэргэн эмоциональный баҕа бартын үөрэх сулустары ыйдары көрөлүн сөбүлүү иригин айылҕа сылдьар впечатлительный ба аны была кини эмоциятыттан мин эмоциялаан була кини бердәгән энергия була Ол иһин онно сөбүлээммин кининэн үлүһүйэммин короче үлэбин вообще умнаач күнү быһа киһи аайы ханнара бараммыт суустары көрө ханнара барар хачылыыбыт деген диэбит курдук оннук сылаҥара сырыттыбыт августан хаалаан бөдьүүппут онтон уже белоруссиябаппыт дьонон новаларыта это белоруссия көрдөөх онно баран предложение оҕорбутум

Тимур уонна Артур диэн. Ээ, Меган Гнади. Это Тимур Хан диэн восточный глаз это да Артур король типа западный. Хайдах болар оҕо кии бэйте эмиэ сылла хоруктах түрәтахтара мин сылым диэн тоголору просто бу проводник эйгэҕэ шөйдүк олоруллуругар өйөбүл болмир өйөбүл болар Мин мин мин туйахпын хатар бадахтары даҕаттан бэйэлэрин суолларын булуохтара баалынна. Олондук ба. Үшөдү киитен дары эр эр киһи. Итаҕал чаһа олоққор хаһан саҕаламмытай, тугуй хайдаҕый, дьон эйин өйдөөбөт этэ. Бу бу ааспыт тугун мен холура таққан көрөн бараммын меха маннык испер өскәбет. Меха уже интересный буолбута халура. Бу кие тостубакка Ол мөлүөнү оҥорорун миэхэ тириэнэ буолбатах, ол бары киирэн иһин аанар иэргэр көрөн барым, ол мана хаддах миэхэ тириэнэ бэйэтэ тостубакка үчүгэй бэйэтэ олоххо миэстэтин булан онну курдук итэҕэлгэ хаддах кэлбиккиний наада эбиккин итэҕэлгэ те маны кэпсээспитин курдук били психологияны үөрэтэн барбыта итини үөрэтэ сылдьаммын все-таки ити психология хантан эрэ эмискэ үөскээбэтэх уруккуттан бар буолла значит урукку дьоннор быдан сүрдүк билэллэр диэммин урукку литератураларга дьаам барбытым ону сылдьамын все-таки туох библия это мен билэрбинэн билэ более известная библия была уруккуга тоһурулуу ол иһин библияны аахпытым интириэргээммин бараммын ити туохтарын кытта көрсөр этим церковный үлэһиттэр кытта

Интересный баабыт диэн ну баскыһаньаар оҥороллор һэ иккистээн эмиэ бардым эмиэ еще баа буолантан үһүстээн бардым онтон отон дальше дугунабыт идиим һэ отон мандык аагабыт мустабыт короче диэтилэр ама кинигэ бербиттэрэ ким кондаков кинини анааҕар диэннэр анаахпытым онтон уже оттон уже бile хахалыы тугун тириһиргээн бардым латан сыбаабити эрми туора баара битин урут сахалына бile ойууннар туох эрэ көрбүөччүлэр туох эрэ туох эрэ атын курдук мияха мен биэха доступнай хох курдук бо бары кырдьаҕастар туора өбүгэлэр куталаах бар

маркетинг тиийбэт дьоҥҥо дьоҥҥо доступная оһох вот ону миэхэ туох идея кинигэ көрүөххэ наада маннык доступна рон хаабар курдук маннык поэтапно чтобы хакиите бары саха буолалларын гана системный маннык чуба кинигэ көрүөппүн идея киирдим маннык идеялаах ол кимиэхэ бараа жутум куланга куланханна ону

Эн эбиккин өссө эйиэхэ ааспыкка эппэтэҕим, бу билигин кэллэ. Эр дьон хайдыытыгар хэп. Холобура, биһиги сахабыт эр дьоно хайдах эрэ мин көрөрбүнэн мин холобур бэйэм киһибин көрсө иликпин. Хэп. Холобура маннык успешнай, туох пай кыргыттар эн ааспыкка инник диэбитин аҕай диэ. Предприниматель кыргыттар тугу стрададилар бэйэлэнэҕэр күүстээх, туохтаах киһини кэтэһэллэр.

Аһаатым, сиэтим, лапсабын сиэтим, утуйдум, таптастым, турдум, бардым хоҕо сөп. Основной. бэйэлэрэ билэллэр. Аха, бэйэтин бэйэлэрэ билэллэр. Кинилэр эппиттэрэ барыта сөп. Биэны хөпсөһөбүт, хөп. Ол эрэн бу билиҥҥи буолар ситуация баан дойдуга дии. Ырахан ситуация бу маны үчүгдүк айылхабыт миэстэтигэр туруораары көннөрөрү эр дьоннорбут били боотур бухатыыр хааннарын уһугуннараннар били кыайаннар кэлэннэр дьуппу хобулук анныттан таханнар

букетнай конфетнай сулус ый буолаллар онтон ойох алан бааны обдан биһэллэр диу курдук чүөшү төрүүр барахсан баһаам өлөн оҕор киһини таһааран баран ойын хаалыма самасырга үтүһэн хаалаахтыыр холобуран хебеккик бербеттер комплимент эппеттер эми от стресста ылаан арахсаалбыт бит диу курдук түмүн бэйэм холобур оннук этэ боллунда оны ити түтүгэр эр дьоннорго маннык холору тугу яхатаны ду например тугун насыщеннайын билебин ди хотя бы неделяға биирде ол курдук холобура көрсөн кэпсэтэн чэй иһэн эр дьоннорго маннык Бизнес өттүтүгэр маннык кэпсэтии көмө буолуон сөп. Итэҕэл өттүтүгэр каралаан эмиэ маннык кэпсэтэн, дарханы ыҥыран, бэйэн, доҕоттортон хаҕалаан, инник шөй баайты бу билигин буола турарга көмө наада буллай. Наһаа конкретно лапаан итэҕэлгэ эрэ бараалын буолбакка грань. Ити бизнес өттүгэр сылдьар уолаттар холоро мин минэйгэмэр хин биир итэҕэли интэриэһин дьоннорун духовный сөттөр. Потому что били

команда курдук бэйэ-бэйэҕэ көмө баара буоллар, ол тугун эйгэтин тэрийэхпитин сөп эбит диэн. Потом эн үллэстиэн, эн оны барын ааспыт эбиккин диэн дэбин. Холобур, мииннэр элбэҕи үөрэппиккин ди. Саентология, туох туох туох онно кэлбиккин, холобур биир сахалар бэйэбит итэҕэлбит күстээх тугу биһиэхэ күүһү биэрэр диэн. Онон наһаа үчүгэй махтал бүгүн кэлбиккэр. Би өссө даҕаны кэпсэтиэ этибит, олох түргэн мааты бүтtä. Аха, оннуттан элбэҕи таарыйбатыбыт, онтугабыт өссө үчүгэй буолуо, элбэх киһи комментарийга хоруйаан, күүскэ баһаал сытархатаарын, элбэх киһи көрдүүн, онно олоххо төһө да ыараханы көрүстэххитинэ, Аркадий курдук ханаҕатын түһэрбэккэ, иннин хоту, холобура, ийэтин төрөппүттэргэр да холобура этпитин дии, кинилэри иитиэхтээхпин, дьиэ кэргэммин, оҕолорбун иитиэхтээхпин, бу холобура туох диэн Күс саха киһитин күстээх ханаата барытын уларытар кыахтаах. Онтон биһиги маннык күстээх ханалаах дьоннору бииргэ түмэр кыахтаннахпытына, бииргэ түмүстэхпитинэ, биһиги олохпут тупсара өссө түргэтии этиэ буоллаҕа дии. Олохпут тэтимэ түргэн баҕайы. Билигин эдэр ыччаттар олус түмсүүлээхпит, били урут этэллэр этэ дии, биир хахатах хаары анекдоттар им баллыбыта. Ээ, биир киһи аллараа тардаллар игин диэн. Биһиги бэдэр өттүтэ оннук буолбатахпыт дии. Өйөбүл баар.

эппитигэр оччоҕуна күүскэ тахсар онон күндү көрөөччүлэр хамаандаҕа маннык оннук санаалаах дьоннор эйгэлэригэр эһиги эмиэ бу холобур бүгүн үөскээбит идеябытын өйүүр буоллаххына баһаалыста эмиэ хуруйаарын эр дьоннор түмсэн кэпсэтэн чэй иһэ олорон семинар форум клуб иһин буолбатах просто маннык аһаҕас кэпсэтии Онно иһин беттаххар, онно быдан били, эн быдан тематикалыыр буллаан дии. Бастаан сыһыаннаах бастаан хайдыыга Ол иһин эһиэхэ оннук интэриэһинэй буоллаҕына, биһиэхэ хуруйаарын, эрийэн кэлээрин, манна эгдигэ күн аайы биһи сыр дэһэттэртэн барбыт, өссө төгүл тоһоҕолоон этэбит, бу иннинэ саҥа дьыл иннинэ ылбыппар арыным, мечта курдук кэпсиир этим, билигин бу сүүс квадрат арендаҕа ламмыт үчүгэй баатык Пушкинка библиотека кэннитигэр биһигэр ендалаһан олорубут, манна элбэхпит, бары бирге болуохайын, түмсүөхайын, оннаттан буоларын курдук каналын бүтүүтүгэр Сахабыт сирин олохтоохторугар бирге тиэххэ. Эгди бол.